F'din ir-rokna, Albert jilbes il-kappell ta' kittieb tat-teatru sabiex jgħaddi xi riflessjonijiet dwar il-pubblikazzjoni ta' żewġ volumi bid-drammi tiegħu.
It-teatru, għalija, huwa mezz ta' komunikazzjoni li trid taraha u tismagħha, u mhux taqraha fi ktieb. Imma li ġalni eh, nikkonċentra fuq l-idea li nippubblika eh, uħud mix-xogħlijiet tiegħi għat-teatru fi ktieb Eh, fil-waqt li qed ngħid li il-mezz tal-ktieb mhux pjattaforma tajba biex biex eh, tassorbi t-teatru, tkonsma t-teatru, imma Inħoss li jekk ma tnediex bil-kelma ppubblikata, ix-xogħol għat-teatru huwa efemeru wisq u jintilef, jintilef mar-riħ li jgħaddi. Allura ddeċidejt li bħalma jagħmlu awturi, drammaturgi oħra, ix-xogħlijiet tagħhom jippubblikahom ħalli l-ktieb jitkellem waħdu. Mela allura Deherli li nagħżel sitta mill-xogħlijiet għat-teatru li għandi, li ktibt matul iż-żminijiet u għal raġuni ewlenija li għadni kemm nitkellem dwarha, ippubblikajthom f'żewġ volumi. Temi ewlenin Huma l-innoċenza u t-telfien tagħha, il-kritiċi eh, tat-teatru tiegħi eh, u anke l-poeżija eh, id-distanza bejnietom hija minima. Jgħidu li jiena tifel ta' dejjem. Jiena nesprimi ruħi fil-poeżija tiegħi u fit-teatru tiegħi bħal donnu eh, tifel li qed eh, jesplora eh, temi li jaffaxxinaw l tfal Jista' jkun li hija innoċenza perverta u allura nuqqas it-telfin tal-innoċenza hija tema importanti għalija. L-imħabba Hija wkoll tema ewlenija li nikteb dwarha. U l-mod kif jiena nikteb dwar l-imħabba mhijiex il-cliché ta' mara jew raġel iħobbu raġel jew mara, imma imħabba li tinkludi l-imħabba għan-natura, il-mibegħda għal għall-mod kif il-bniedem jivvinta u għadu jivvinta skużi biex jeqred l-imħabba u jmur jiggwerra l-imħabba f'sens wiesa' tal-kelma. Hemm poeżija tiegħi u hemm teatru tiegħi li wkoll jiċċelebra l-patrija. Meta jien ngħid li l-patrija jew l-imħabba għal pajjiżi Hija tema fix-xogħol letterarju tiegħi, inkluż it-teatru. Qed ninkludi wkoll skits interessanti fejn jien patrijott għaliex jiena anti-patrijott. Jiena nemmen li jekk inti tiċċelebra pajjiżek f'sens ta' eżolament, ma tkunx patrijott, anzi qed toqtol l-idea ta' mħabba lejn pajjiżek. Eh, biex illum tkun patriot, trid bil-fors tkun parti essenzjali mill-moviment multikulturali. Pala temi ma nistax ma nsemmix ukoll il-preokkupazzjoni tiegħi fuq il-fenomenu tal-immigrazzjoni tal-diaspora eh, Maltija. Jiena għext barra minn Malta diversi drabi, l-ikbar perjodu qattajtu l-Awstralja għal ħmistax-il sena, u allura preokkupanti għalija hija l-identità tal-Baal. Jiena nħossni Baal kulturali. U naħseb li b'kull modestja ngħid li kulturalment b'saħħti għaliex bħall-klieb jekk ma jkunux razza pura, ikunu iktar b'saħħithom minn klieb oħra. U jien allura inħoss li eh, bħala tema ewlenija li għat-teatru u għal-qasam tal-poezija nikteb dwarha hija t-tema tal-immigrazzjoni. Eh, jiena Inħoss li jien annimal politiku, bħal mu kulħadd, imma jiena konxju tal-annimaliżmu politiku tiegħi u soċjali. Mela jiena inħoss li essenzjalment meta niġi biex nesprimi ruħi qed nipprova nkun relevanti f'sens soċjali qawwi. L-elementi politiċi tat-teatru tiegħi u tal-poeżija tiegħi huma ovvji. Huma eh, għal min irid jistudjani breqqa, qed nitkellem għal studja għal dottorat ta' mhux biex jistudjani ħalli jifhimni aħjar. Jiena bniedem li speċjalment fil-pożja ma niftihemx. U ma dejjanix li ma niftihemx. Għaliex ma inħoss li l-pożija tiegħi, bħat-teatru tiegħi, huma Proprjetà ta' min jaqrani, ta' min jiġi biex jara t-teatru tiegħi. Ma domx tiegħi. Mela allura jiena liberali ħafna meta niġi biex niġi interpretat. U min ma jifhimnix qed jagħmel stqarrija li lili mhux qed jifhimni għaliex qed iħossu li għandu dritt jifhimni kif irid. U jiena sodisfatt li ma ninftehemx u t-tifsira mogħrija tkun smagħta mill-ispunt ta' espressjoni tiegħi teatrali u poetiku hija dritt ta' min jaqrani u jiġi jarani fuq il-palk. għaliex id-dritt biex jikkonsma xogħli huwa tal-qarrej u telespettatur mhux tiegħi iktar.